Ska ħdejk ma' ftit ieħor se tagħtaf ħreġa mmur nintaqgħu ma' mistieden ieħor. Miegħi għandi lil Kane Said li huwa manager għal komunikazzjoni fi ħdan il-Fondazzjoni Lob Responsabbli. Kane, kif inti? Insab tajjeb.
Nsellimlek ħabib u nsellem lil telespettaturi kollha. Ekku, Wayne, Kane, l-aħħar li ntqajna aħna konna qegħdin nitkellmu fuq il-lob tal-azzard anke fuq il-post tax-xogħol. U ngħidlek il-verità kont daqsxejn sorpriż fuq hawn kienet sezzjoni anke verament interessanti. Aħna kif dejjem ngħidu Wayne, aħna daw is-sezzjonijiet mhumiex aħna biex inbeżżgħu in-nies jew inkella aħna ma naqblux ma' dan il-lob, assolutament mhuwiex il-każ. Aħna ovvjament il-problema tkun meta Din tiġi problema. Jekk set niftehmu anka set din ngħidu. Issa, meta din ngħidu l-attività tal-lob tal-azzard u anka l-lob virtwali jibdew isiru problema. Meta?
Mela, meta inti għandek l-attività kemm tal-lob tal-azzard, gambling, u kemm tal-lob virtwali, mhux professjonali, ħa ngħidu hekk, gaming mhux f'qasam fi sfond professjonali, dawn l-attivitajiet, iż-żewġ attivitajiet jibdew isiru daqsxejn ta' problema għall-individwu meta jibdew jiġu pprattikati b'mod eċċessiv. Jiġifieri l-attività per se ma tibqax tkun ibbilanċjata mal-attivitajiet l-oħrajn aktar importanti f'ħajtek. L-attivitajiet soċjali, l-attivitajiet familjari, mal-qraba tiegħek, ma' uliedek stess. Jiġifieri jibda jintilef dak il-bilanċ sfortunatament. Jibda jsir problema wkoll meta l-attività tibda tkun ta' xkiel finanzjarju. tibda tkun ta' xkiel soċjali, jiġifieri tippreferi tqatta' siegħa f'logħba tal-azzard milli tqatta' siegħa ma' tfal tiegħek. Dawn huma sitwazzjonijiet reali li qed issemmi inti. Dawn huma affarijiet li ovvjament intom tiltaqgħu magħhom ħafna iktar, ħafna iktar ta' spiss. Imma huma sitwazzjonijiet fejn letteralment dawk kull one cent li jkollha l-familja jispiċċaw li jippreferu jonfquh fil-logħob, apparti l-flus hemm il-ħin ukoll kif qed issemmi tajjeb inti. U l-problematika oħra hi meta l-attività tibda taffettwa l-moħħ tal-individwu. Jiġifieri l-individwu ma jibqax ikkonċentrat, jitlef l-attenzjoni fuq il-post tax-xogħol. jitlef l-attenzjoni mal-familja tiegħu. Ġifieri noqogħdu kemmxejn attenti biex waqt li nipprattikaw l-attività tal-gambling nattwawha b'mod responsabbli. Għaliex? Għaliex kif tintilef dik ir-responsabilità, kif jibdew jintilfu l-kontrolli, imbagħad nibdew naqgħu f'nassa fejn ir-responsabilità ma tibqax tgħodd. Jekk inti tibda tbati mill-vizzju, ma nistax jiena niġi fuqek u ngħidlek isma' kun responsabbli fil-logħob tiegħek, għax tkun diffiċli għalik one biex tifhimha, two inti waqajt fl-eċċessività, jiġifieri l-kunċett ta' responsabilità jintilef hemmhekk, allura rridu noqogħdu attenti biex ma nitilfuhx. Naħseb ikun hemm każijiet ukoll li qabel qas ikunu jafu li dan ġie vizzju. Ekku, ekku. Tant l-attività tibda tiġi attwata b'mod repetut bħala rutina f'ħinijiet li suppost għandna nqattgħu f'rutini oħrajn. Fejn sfortunatament iva, l-persuna laqqas biss jinduna kif tiġbidlu l-attenzjoni jinnega.
Jaf ikun hemm reazzjoni naqra. Ekku, ekku, tista' tkun reazzjoni ta' persuna kalma jgħidlek le jiena m'għandix problema. Imma mhux kulħadd l-istess, tista' tkun reazzjoni ta' persuna li jaqa' għal vjolenza. Vjolenza fid-dar stess, jiġifieri problema tkaxkar problema oħra magħha. Vizzju ikaxkar vizzju ieħor miegħu. Irridu noqogħdu attenti, l-importanti nerġa' ngħid li kemm fid-dinja tal-gambling, fil-lob tal-azzard u kemm fid-dinja tal-gaming, Nerġa' nirrepeti mhux professjonali, nżommu l-kontrolli.
Jekk jinżammu l-kontrolli ma fiha xejn ħażin. Għax interessanti semmejtha darbtejn di tal-logħob professjonali. Sewa. Xi nkunu qegħdin x'inhi d-differenza? Ara, jekk persuna, jiena l-gaming inħobb naqsmu fi tlieta, għandek Il-gamer professjonali li jittrenja jilgħab il-logħob virtwal u jaqla' l-flus. Illum nisimgħu b'ħafna e-sports pereżempju, e-sports tournaments, fejn hemmhekk il-persuna bilfors tkun trid tqatta' ħin eċċessiv biex tipprattika x-xogħol tagħha wara kollox. għandek il-gamer soċjali, soċjali ġifiri il-norma mhm. fejn inti tilab il-konsol gaming ma' sħabek biex tirrilassa wara l-ħin ta' xogħol, eċċetera. Imma għandek il-gamer problematiku fejn jatwa l-attività b'mod totalment eċċessiv, saħan sitra b'każijiet fejn jintilef l-aptit, fejn jingħalqu fil-kmamar fejn eżempju laqqas tkun tista' tissejvja l-logħba u anke toilet ma tkunx tista' tmur tagħmel. Ġifieri l-każijiet qegħdin hemmhekk, it-teknoloġija avvanzat b'tali mod li tefgħatna f'realtà, din ir-realtà rridu nanalizzawha, nħarsu lejha sew u nieħdu l-pożittiv tagħha imma ma ninsewx in-negattiv. Taħseb li anke forsi anke s-soċjetà stess qed iġġib din il-problema anke b'idejn b'idejha tgħidli tgħidli x'jiġifieri, forsi anke bl-ammont ta' reklamar eċċessiv pereżempju tal tal-gambling. Palista din żmien il-World Cup, per eżempju. Eh, ma nafx jekk forsi taraw xanka differenza f'dawn il-żminijiet. Għalkemm ifimni, min jilab ħajkun hemm okkażjoni għal kollox għal xiex jilab. Ara, avveniment sportiv ta' ċertu skala bħalma hi l-World Cup jiġbdu leja aktar persuni li jilagħbu l-logħob tal-azzard. Minnazzjoni kont qiegħed antaxxar il-bieraħ. Bla dubju.
Li jiena ma nilgħabx flus imma l-World Cup, il-World Cup, il-World Cup eċċezzjoni. Allura inti għandek ħafna aktar bets. Imma rridu noqogħdu attenti għax mhux kull bet hija logħob tal-azzard problematiku. Jiġifieri hawn min kif qed tgħid tajjeb ħafna inti jiġu dawn l-okkażjonijiet u jkollu budget u jilagħbu dak il-budget, hemmhekk ma fiha xejn ħażin. Li jiġri hu li mill-World Cup immorru għal kull logħba fil-weekend, mill-kull logħba fil-weekend immorru għal logħba matul il-ġimgħa wkoll, jiġifieri irid irridu nkunu responsabbli fl-għemil tagħna, bħalma rridu nkunu responsabbli f'kull għemil ta' ħajjitna. Iżda mbagħad il-possibbiltà, il-possibbiltà li tirbaħ, jogħġbok ix-xogħol u tkompli tilgħab, hija possibbli.
Il-possibbiltà li titlef dak li tkun lgħabt u tipprova tirkupra dak li tlift, hija possibbli wkoll.
Ara,
sfortunatament, problematiċi jibdew, kif qed tgħid tajjeb ħafna inti, meta persuna, pereżempju, terbaħ somma fil-bidu u tgħidlek b'mentalità fażulla li ħa tibqa' terbaħ dik is-somma kull darba li tilgħab. U x-xitan hekk jagħmel, għax biċċa kbira fil-bidu dejjem il-bidu dejjem hekk kien li jkun dak li jkun ikun rebaħ. Ekku,
rridu noqogħdu attenti, rridu noqogħdu b'għajnejna miftuħin, ingawdu l-attività, ingawdu l-pożittiv tas-soċjal li torbot mal-attività, niltaqgħu man-nies kif u x'fattha, mhux biss online gambling, l-iGaming, imma wkoll f'casinos, pereżempju, hemm l-attività soċjali fin-nofs ukoll. Imma nżommu mal-kontrolli. Kif il-budget tagħna jibda jinqabeż, hemmhekk irridu nkunu ta' gazz biżżejjed ngħidu daqshekk.
Taqbad it-triq u tqum u titla'. Hekk hu.
Għall-ġid tiegħek, mhux biss għall-ġid tiegħek biss, imma għal ta' madwarek ukoll. Hekk hu. X'parir tagħti għal min hu vvizzjat? Ara, jiena l-parir mhux għal min hu vvizzjat biss nagħtih, imma anke għal min jilgħab b'mod kontrollat ukoll. Li kemm jista' jkun il-logħob li jinvolvi ċertu riskju fih, riskju finanzjarju, ma jintlagħabx taħt l-effetti kemm tal-alkoħol u speċjalment tad-droga għaliex? Għax kif inti ma tkunx qed tikkontrolla lilek innifsek sew, hemmhekk tista' tiżbalja b'mod faċli. Allura ingawdu l-pożittiv kemm. U kemm l-alkoħol kif ukoll id-droga l-moħħ ma jkunx qed jaħdem kif suppost normalment. Ekku, allura ngawdu l-pożittiv kemm tal-gambling u kemm tal-gaming taħt kontrolli u kemm jista' jkun vizzju ma nressquhx lejn vizzju ieħor. Normalment persuna jgħidlek tajt il-gambling imma mbagħad tinduna li daħal f'vizzju tal-alkoħol biex Ipatti. Ipatti, ipatti. E Nodu daqxejn attenti. Franklin, jek forsi kuna xat mittel l-ispettur li għati segwina bħalissa u jaħseb li għandu problema, jirrealizza li forsi minn dan kollu li għedin nejdu jider jgħid mela naħseb jena għandi din il-problema. Xandu jgħamil, hemm lajnuna, l-lum ġurnat hemm lajnuna, grazzi l-fondazzjoni ta'kom. Hemmhekk hemmhekk ikun għamel l-ikbar pass li jammetti li waqaf problematiċi. Il-Fondazzjoni Lob Responsabbli tħaddem il-linja ta' sapport nazzjonali wieħed seba' seba' seba'. Barra minn hekk għandna ċ-chatline jista' jaċċessa permezz tal-websajt www.rgf.org.mt għandna staff imħarreġ inħeġġeġ lill-persuna biex tagħmel kuraġġ u tfittex is-sapport għaliex kif qed tajjeb ħafna inti s-sapport qiegħed hemm. Dak li jkun jista' jibqa' anonimu kollox hekk. Ovvjament, f'każ li mbagħad il eh, tkunu eh, tridu eh, iktar għajnuna minn ħatakom, ovvjament li jkun. Ekku, il-konfidenzjalità hija assoluta, aħna naħdmu ma' Mhux qegħdin weħidna f'dan is-settur, naħdmu mas-setqa, mal-Caritas, jiġifieri l-persuna s-sapport se jkun qed jirċevieh. U qed ikun hemm persuni li qegħdin jagħmlu użu hekk jew li qegħdin iċemplu għall-għajnuna? In-numri huma raġonevoli. Dejjem ngħidha, ma nistax nallarma n-nies hemm barra ngħid din hija problema akuta. Imma Anke jekk ikun hemm persuna waħda li ċċempel, huwa d-dover tagħna li nagħtu s-sapport. Ekku, b'dik it-telefonata waħda wkoll li tkunu kuntenti li anke l-messaġġ qed jasal u intom qegħdin hemmhekk għal għajnuna. Kane, grazzi ħafna li kont magħna, jien ħanħallik anke ħalli tmur anke tibda tipprepara anke għall-weekend, għax hekk għandek xi ħaġa ppjanata għall-weekend, Kane? Iva, għandna, għandna, niltaqgħu bħala familja. L-isbaħ żmien u xekk, issa ġej il-milied. Ekku, hekk konna din ngħidu aħna wkoll ħankunu din nippreparaw anke l-istudios tagħna llum ħankunu din narmaw biex nhar it-Tnejn konna dera totalment differenti. Kejn, grazzi ħafna li kont magħna. Sa dan it-tant aħna ħammorru għal ftit riklami kif niġu lura b'għandna iktar mistednin baqgħu magħna.